Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар! Безнең бүген әкият сөйләмә тапшыруының яңа ел чыгарылышы. Һәм бүген без беренче тапкыр рус халык әкияте Царевна лягушка турында фикер йөртәчәкбез. Һәм аны сөйләүне башлаячак Рәмзия.
Кыскача гына сөйлим, бу бик озын әкият. Яшәгән ди булган ди бер патша, аның булган өч малае бердән бер көнне ул шундый карарга килгән, малайларны өйләндерергә кирәк. Ул аларга әйткән, менә сезгә өч ук, шушы укны атып җибәрәсез, ул кая төшә, шунда барасыз да, шунда торган кызны үзегезгә кияүгә аласыз дигән. Шуннан зур улныкы төшкән бер бай кызга, Дип беләм, э, уртанчы э, уртанчы малайның шулай ук яхшы э, сәүдәгәрнекенә, шулай ук бай гына яхшы гына яши торган. Ә инде өченче малайга Иван Царевичка
Ну, аңладыңыз.
Не повезло. Не повезло. Аңа эләккән бока. һәм инде сазлыкка барып төшкән аның улы сазлыкка барып төшкән дә анда аңа ул хатынлыкка алыш, алырга тиеш булган баканы шуннан соң алар киткәннәр карарга үзләренең кызла булачак хатыннарына алып кайтканнар өйләнгәннәр әтисе әйткән ярар бакага өйләнәсең булгач димәк өйләнәсең инде беркая китеп булмый дип ул бакага өйләнгән кечкенә кечкенә ул Э, шуннан алга таба өч э, туй булган э, шуннан соң туйдан соң гына әти әти кеше әйткән менә хәзер инде мин сезнең хатыннарыгызны сынап карыйм дигән башта аларга кирәк булган ипи пешерергә аннары палас сугырга һәм инде өченчедән алар тиеш булганнар зур бәйрәмгә килеп үзе биеп күрсәтергә үзләренең манераларын яхшы манералары белән мактанырга шуннан инде әлбәттә бу өч Э, белүебезчә инде бу бака чынлыкта матур кыз э, э, кыз булып чыккан василиса премудрая василиса премудрая әмма аны кощей бессмертный сихерләгән булган өч елга шуннан ул инде төнлә шул үзенә әверелә торган булган инде хатынга әмма ире моны белеп алган аның чынлыкта матур кыз икәнен бары тик бәйрәм вакытында гына бал вакытында зур бәйрәмдә генә белгән ә бакаңа нәрсәләрдер әзерләп биргәндә аны бернинди сораулар да тумаган ятып йоклый бар нормально
ипи пешкәнме бака ипи пешергәнме тәмле пешергән пала сукканмы суккан ул инде аны бака ши дип уйлаган әйе артык сорау биреп тормаган чынлыкта инде патша ошаткан шушы иң шушы бака Э, кеше киленең генә дип әйтәбез инде һәм башкалар икән юк башкаларын гомумән бик начар киленнәр дип әйтә торган булган э, нидән бәйрәмнән гомумән куып җибәргән тукта куып җибәргән килеп куып җибәрде инде әйе шул мин кыскача гына сөйләргә тырышам э, шуннан соң бу бит инде малай белеп ала бу бит чынлыкта кыз икәнлекне кайта да өенә җиттек әмҗе әйдә хәзер син дәвам итәсең

Ә, һәм шуннан соң Василиса Премудрая кайта да, Ничек инде син алай эшләдең, өч кенә көн тагын сабыр иткән булсаң, мин гомерлеккә шушы кыяфәттә синеке булыр идем. Ә хәзер син... Э, мин бу, бу, бу очракта нәрсә дип әйтәсе килгән.
Ярар. Әмма сабырсызлыгың өчен сиңа хәзер бераз сынау үтәргә туры киләчәк, шуңа күрә мин хәзер китәм, ди, аккошка әйләнеп китә. Э, син мине табар өчен өч аяк киеме бетерергә тиешсең өч э, коткан ипи ашарга тиешсең һәм тагын нәрсәләрдер эшләргә тиешсең э, һәм аннан соң гына мине табарсың ди юлда барганда аңа очрый үрдәк аңа очрый щука куян аю барысын да тотып ашарга тели шуртан буладыр ул бөтенесен дә тотып ашарга тели Әмма кирәгем чыгар үтермә дигәннән соң, кызганып, аларның берсен дә үтерми һәм барып җитә убырлы карчык оясына. Убырлы карчык өенә керә, нәрсә булды, ник килдең дигәч, тукта, башта син мине юындыр әле, ашат әле, аннан соң мин сиңа сөйләрмен ди. Убырлы карчык моны юындыра, ашата. Юындыра, ашата һәм Егет әйтә, менә Василиса Премудраяны эзлим ди. Убырлы карчык әйтә, Кощей Бессмертный аны үзенә э, урлады һәм аның өчен син Кощей Бессмертныйны үтерергә тиешсең. Әмма аны үтерер өчен син табарга тиеш энәне, энә йомырка өчен дә, йомырка э, үрдәк өчен дә, үрдәк куян өчен дә, ә куян э, ларец, ларец өчен дә, ә ларец сандык, сандык, ну, сандык өчен дә, ә сандык урнашкан э, имәндә мәле? Имән агачында. Имән агачында. Агачының башында. Э, имәнне таба бу, әмма имәнне э, артык зур була һәм ул аюны чакыра. Аю килә, бу имәнне тамырлары белән алып ыргыта, ишлеп төшә теге сандык, сандык эченнән чыга куян. Монда каядыр минем куян йөри иде, ди куян тегене тотып разорвал на части. Э, икенче куянны Э, һәм аннан чыга үрдәк. Үрдәк очып китә, икенче үрдәк шул арада теге ашалмыйча калган үрдәк моның башын чукый башлый да, моннан төшә йомырка. Йомырка э, йомырканы бигрәк ужастик. Алар нәрсә, куян куянны ашый, үрдәк үрдәкне ашыймыни? Ахрысы.
Бик артык ашамый. Сугышалар. Без мәктәптә укыганда киресенчә э, үрдәк артыннан куяны чаба иде.

Ә башка ул эшләгән бүтәй белән саналмый. Василиса премудрая бик каты сынаган инде, име? Беренче әтиләре сынаган. Аннары теге бака булып җөргән вакытта бит инде алар ипи пешерткәннәр, мени тукытканнар. Аннары Василиса премудрая еще котырак җәзалар әзерләгән. Мин бу әтисенең патшаның була инде логикасын әз генә аңлап бетермим. Ул үзенең кече улына әйтә, ну бака бака ярар өйлән инде ди. Аннары нәрсәгә сыныйсың ул хатыннарны бөтенләй? Ул бакага Ул бака өйләнүенә икән, риза белә булды бит инде, нәрсәгә андый? Юк, моның башында ук сорау бирергә кирәк. Ни өчен ул э, әтиләр әйтә, укны җибәр ди. Ничек инде, э, димәк, әти кеше тели, малайлар үз, э, үзләренә кияүгә алдылар, гомер белмәгән, бер кая нинди кыз икәнен дә бер тапкыр да күрмәгән, кая төшә? Ах, менә шунда төште, шул хатынны ал. Һәм э, уллары риза булып, әйе, әйе, әйе, без шулай иттерәбез, әти нәрсә әйтә, шуны эшлибез, менә без шул хатын безнең булырга тиеш. Мин монда кызлар в шоке.
Мөршидә апа в шоке. Ә хәзер хәзер бөтенегез в шоке буласыз. Әйдә. Мин бу чыгарышка яхшырак итеп әзерләндем һәм укыдым бу әкиятнең этимологиясе яки аның чыгып килеп чыгышы турында. Э, һәм килеп чыгышы турында укыган вакытта безнең яңа рубриканы кертергә вакыттыр дип уйлыйм. Э, һәм ул яңа рубрика безнең әкиятче сүзлеге дип аталачак. Һәм бу гадәби ниндидер терминологиягә багышланган рубрика булачак. Без кыскача гына ниндидер әйберләрне мисаллар китереп аңлатачакбыз. Һәм бүгенге безнең шундый термин аллюзия һәм бу э, термин э, Гүзәл тагын бер тапкыр татарча әйтте. Күрсәтте нәрсә икәнен узганда. Э, аллюзия ул әдәби әсәрдә нинди дә булса тарихи факт яки шәхескә ишарәләү яки аңа, ну, отсылка була инде русча әйтсәк. Отсылка, пасхалка, аллюзия. Хәм бу әкиятне анализлаган әдәбият белгечләре менә шундый фикергә килгәннәр. Бу әкияттә мәҗүсилеккә аллюзия бар. Хәм нәрсә белән бу барлык әйберләр дә аңлатыла. Э, элек күп аллалык булган күп аллалык булган вакытта мәсәлән анда э, таш су һава җир һәр нәрсә дә э, һәр нәрсәнең үзенең җаны бар алласы бар дип саналган инде һәм һәм аларга табынганнар һәм бу әкияттә патша шуның кадәрле зирәк акыллы кеше булган бу үзенең укларын очырткан вакытта улларының Аларның эчләрендә нәрсә була, шундый урынга бу ук килеп эләгәсе турында алдан ук аңлаган, шундый фарраз кылган һәм беренче малаенын угы килеп эләккән бай йортына. Бай гына да түгел, бояр йортына, ә боярлар ул идарә итүгә, идарәчелеккә, политикага, сәясәткә якын кешеләр булган һәм шуңа күрә бу үзенен улынын эчендә менә шушы сәясәткә карата кызыксыну яки идарә итү теләге бар икәне турында аңлаган. Шуннан икенчесенеке килеп эләккән сәүдәгәргә. Сәүдәгәргә килеп эләккәнәсен бу аңлаган, монын улы бик каты акча артыннан куа һәм бай булырга тели икәнен. Ә өченчесенеке килеп эләккән ниндидер бер гади кызга һәм бу башта аңлап бетермәгән һәм тик бер гана гына болай була алмый инде диеп, улының язмышын Шушы күп аллалар кулына бирергә ризалашкан, диеп әйтәләр инде. Һәм бу, дөрес аңладым микән бу әйберләрне диеп, үзен дә сынап карарга, шушы кызларны да сынап карарга булган һәм шуңа күрә болардан ниндидер, боларны ниндидер сынаулар аша үткәрергә уйлаган. Һәм менә шушы сынаулар вакытында ул инде аларның кулларыннан эш килми икәнен дә аңлаган, ашарга пешерә белми икәннәрен дә аңлаган, ә теге бака Туктале син, ничектер ниме? иттереп нәрсәдер Сөйлисең дә эшли ди. сөйлисең, син галимнәр сүзе сөйли башладың. Син кара инде, аның б- бояр кызы икәне болай да мәгълүм, эш белмәгәне. Болай да мәгълүм, анда ниндидер филологмы, галимме булуы кирәкми. Миңа калса монда, ой, инде мин тотындым. Миңа калса монда беләсезме, мәхәббәт. Беренче малае мәхәббәт теләгән аның. Аңар байлык та кирәкмәгән, идарә итү дә кирәкмәгән. Ә, матур кыз кирәк булган.
Мәхәббәт кирәк булган. Ә мәхәббәт нәрсә? Матур кызга төшәнде ул мәхәббәт. Но, барыбер мәхәббәт кирәк булган, әмма беренче чиратта әле теге аңар чыгарып тоттырмыйлар, менә сиңа матур кыз дип име, бакага барып төшә, аңар да әле ул мәхәббәтне дә заслужить итәргә кирәк икәнен. Туктагыз бит инде моннан иң кече малай булып чыга. Әйе, мин кечкенә малайны әйтәм. кечкенә малаен әйтәм. Ә, аңа Тегеләрен- мәхәббәт кирәк булган.
Әйе, тегеләренә әнә, ү- син әйттең бит инде, идарә берсенә, берсенә байлык, ә монсына мәхәббәт кирәк була булган. Ә мәхәббәтне дә яулар өчен көрәшергә кирәк, тырышырга кирәк, хезмәт куярга кирәк. Шуңа күрә аңар сразу, сразу ничек ул татарча? Шундук, Шундук. шундук чибәр кызны чыгарып тоттырмаганнар. Ул менә шул кимсетүләр аша, ул бит инде кимсенгән, менә бөтенесе матур хатыннары, бай хатыннары белән анда барган, ә ул Бака тотып барырга тиеш булган, аның күңелен дә беләсеңме, ничек булган, авыр булган ул яшь егеткә. Ә ул шул баканы...
Беренче карашка бу егет ниндидер бераз Э, теге үз фикере булмаганрак дигән фикер туа башта юк инде юк юк ул бит үзе дә ул бит карарны да үзе кабул итми ул гомумән кабул итә алмый карар Ул әйтә, бу бока, әтисе аңа әйтә, все, бока булгач, әле башта аңа бока әйтә бугай. Ярар, мин бит инде сиңа очырдым, димәк, алып кайт инде мине үзенең өеңә. Ярар инде алып кайта, малайса дип болан алып кайта. Аннары әтисе әйтә, все, инде сиңа әле кем бока өйләнәсең дигәч, өйләнсең. Ярар инде алайса. Алый, алый түгел инде. Алый түгел инде. Аңар инде ул бит әле яшь егет, ул бит беләсезме? Ул гаиләдә гомумән хатын-кыз баш. Менә бу. Хатын-кыз баш икәне ансый күңеле Менә мине беренче борчыганы нәрсә? Нишләп аның өч баласы, өч малае, име? Алар бер юлы өйләнгәннәр. Нишләп аның беренчесе алдарак өйрәнмәгән, икенчесе, уртанчысы, аннан соң өчесе бер юлы өйләнгән. Анда бит әле тагы шунсы бар. Менә нишләп алый ул? Шуңа күрә ул бала, э, ул бала дим инде, ул егет димәк тегеләренә караганда яшьрәк була. Шуңа күрә әтисенең яки яисә хатын-кыз менә син әйткән хатын-кызның фикеренә колак салган. Әле бит әле ул яшь. Әле монда абыйсы өйләнмәгән, абыйсы белән бердән өйләнә. Тегесе бигрәк яшь бит инде. Бу кале дип аңларсың. Бер 16 яшь, шуңа күрә аңа туры юлга кертергә кирәк һәм монда синең фикер, э, хатын кыз баш, әлбәттә баш.
Аңа шунда хатын эләгә. Ул э, юк, монда монда хатын кызга, монда хатын кызга гомумән бер сүз дә юк бу бакага. Бу бака вообще бик идеальный хатын. Ул ирне сыный, ул ул үзенең дә яхшы икәнлеген күрсәтә. Ул башта үзенең яхшы икәнлеген ничек дип әйтергә исбатлый. Матур менә ул инде гомумән бу э, хатын буларак та идеаль, э, килен буларак та идеаль, әтигә дә ярый, э, кем була, кайната буламы? Аңа да ярый, паластан итә, ашарга да пешерә белә, уңган булган, бөтен яктан килгән. Аннары соң әйтә, а-а-а ди миңа мондый э, мондый ир кирәк түгел мондый мәмкә ир миңа кирәк түгел үзеңне күрсәт әйе көрәш син нинди икәнлегеңне миңа күрсәт ди һәм син ди мине менә э, типа менә сез әйткәнчә инде ничек заслужи менә мине ди дә китеп бара Һәм соңыннан э, ахырда аңа э, ул аңлый, бу егет чыннан да, егет бит инде ахырда безнең чыннан да, ну инде анда көрәшергә тиеш икәнен аңлый, курыкмый, анан кулыннан эш килмәсә дә, ул куркып калмый. Аңа бит инде ул үзе э, аждаханы үтерми, аңа анда аю ярдәм итә, аңа гели бөтен кем анда ахырда?
Кеше анда. Ну яры татарча аждаха дип әйтсәң ярый. Кәши бессмертныйны бит ул үзе үтерми, аны кулыннан әллә нинди эш килми бит инде. Э, аңа ярдәм итәләр, ул үзе яхшылык күрсәтә, үзеннән эш килмәсә, аның күңеле яхшы, ул менә яхшылык күрсәтте, аңа яхшылыгы әйләнеп кайтты. Һәм ул яктан бу әкияткә минем гомумән сорауларым юк. Моны бер яшьтән укырга мөмкин. Эй, моны бүген бу бик идеаль әкият. Син моны бүген кайтуга укы.
Эй, укыйм шайтыр ничә бүген. Мин сезнең белән килешәм, һәм менә бу э, букваль караштан әз генә миңа калса теге шул метафора ягына таба кереп китергә кирәктер һәм миңа калса менә бу чакта аны э, аны бу кызын сынап карарга уйлый диеп түгел ә бүтән төрле яктан кабул итергә мөмкиндер э, Иван ин башта ук аның янына килеп, ни өчен син көндез шундый бака киеменнән йөрисеңсен? Нәрсә булды синең белән дип аңа сорау бирә алган. Ләкин ул аны эшләми, ул үзенчә эшләргә уйлый һәм ул үзенең түземсезлеген һәм бергә килешеп ниндидер фикерләргә килү, нәрсәләрнедер бергә эшли белү сыйфатын күрсәтми. Һәм шуның аркасында, әйе, уртага салып сөйләшкән булсалар, ул аңа аңлатыр, әйе, өч көнгә түзеп тор, аннан барысы да яхшы булачак дип. Ә бу инде, о, тукта, бу матур, Һаман шундый матур булып калсын, киттем, ничек килә, шуны эшлим. Һәм киңәшләшеп тормый. Һәм миңа калса, аны менә бу ашыккан ашка пешкән диләр бит. Әйе, һәм миңа калса, аны менә бу сынаулары, ул икенче тегеле анын э, э, моральное взросление ничектер анын үсүе һәм тормышны аңлый башлавы һәм морально да физически да үскәндер инде Раз о, беренче абыйсы белән бергә өйләнгәч.
Ш- Шуның түгендә ничектер сүз барадыр кебек һәм э, м- дөресен генә әйткәндә, бүгенге көндә менә без без без укыган әкиятләр арасында бу минем фаворит. Э, Бу фаворит, бу минем дә фаворит. Һәм ул э, Сабырсызланып ул егетнең аның э, тиресен яндыруы э, җиңел килгән малның кадере булмый, шуңа күрә һәрбер малны көч куеп алырга кирәк дигән әйбер шикелле күбрәк. Ә гаиләдә фикерләшеп э, ниндидер карарга килүгә түгел һәм миңа әкиятләрдә күп әкияттә бар ул кызык тоела иде менә өч бала булган очракта ниндидер градация рәвешендә бара Э, кеше баланыкы гел э, ниндидер иң яхшысы була уртанчысы Минем так син ә олысыныкы гел шундый дивана ямьсез бер нәрсә эшли белми торган кыз була син бул фикерне минем авыздан тартып алдың менә мин аңа мин кечкенә чакта гел гарьләнә идем менә мин гаиләдә өлкән бала ни өчен бөтен татар халык әкияте булсынмы башка халык әкияте булсынмы мин нинди әкият укымыйм бөтенесе дә өлкән балага иң начары Никогда куям. Алай түгел инде. Первый блин комом.
Төпчек бала бит инде төп йортта кала. Шуның өчен төп төпчек бала төп йортта кала. Шуның өчен әти-әни урысча әйткәндә ставканы кеше балага ясый. Мин төпчек кыз. Бәлки, бәлки шуннан. Бәлки шуннан ул бит ул чыннан да ник нәкъ менә шулай килеп чыккан, шулай эшлиләр. Аннары мин мин чыннан да менә монда сине теген итәмен, димме? Теге мин үзем төпчек бала, миңа калса, минем күзәтүләрем буенча. Күзәтүләрем буенча, беләсезме ничек? Төпчек бал, менә бит инде әти, әни беренче баланы тәрбияләгәндә әле үзе дә яшь була. Күп нәрсәне ул биреп бетерә алмый тәрбия ягыннан. Икенчесенә инде ул уже күпмедер дәрәҗәдә бирә. Ә төпчеккә ул бөтен хикмәтне, тормышның хикмәтен, үзендәге бөтен булган бөтен акылын салып бетерә дип уйлыйм мин тәҗрибә тупланган була шуңа күрә төпчек балалар акыллырак та була менә син килешәсеңме әлбәттә килешәм юк юк юк мин килешмим мин гомумән дә килешмим төпчек балага киресенчә җиңелрәк олы бугай мин мин уртанчы сүктәнче өлкән бала э, кече балага киресенчә нирәк җиңелрәк карыйлар шикелле алар уже олыгайган һәм алар аны артык тәрбияләмиләр һәм аңа ничектер Җиңелрәк нитәләр. Ул үз карамагы, Үз- үзен үз- үзе күбрәк карый шикелле. Абый Менә миңа да апайлар, шулайрак абый тоела.
апайлардан да, э, миңа калса бит т- төпчек балага абый апалардан да игътибар э, кү- күбрәк була. Шуннан соң әти әниләр дә ничектер теге м- менә безнең гаиләдә шулай булган инде. Э, Алар олыгаеп, ничектер басылып киткәннәр һәм миңа э, алардан э, Кирәклесе игътибар генә.
күбрәк булган һәм Кирәклесе- кирәклесе генә булган. Кирәклесе генә бара.
Алар уже тәҗрибә тупланган олы баланы алар бәлкем менә кайбер ситуацияләрдә дөрес түгел киңәшләрдә биргәндер. Ә төпчеккә уже Ну гиперопека буладыр инде зуррак балага, ә тегесенә җиңелрәк карыйлар бит инде барыбер кирәкмәгәнне нитмиләр. Чөнки үзләре дә инде арыганнар алар. Олы балаларның проблемасы ансы безнең проблема түгел инде. Без без кая дигез түгел якка таба киттек. Бугай әкияткә кире кайт. Юк, мәсәлән бит ә менә бу әкиятләрне, әкиятләрне язган, ну, әкиятне уйлап чыгарганда ди инде татар халкы. Һәм гомумән, гомумән теләсә кайсы халык, әйме? Ул бит инде уйларга тиеш, аны бит өлкән балалар да укыйчак. Мәсәлән, мәсәлән, Рәмзия син дә монда Шуңа күрә- балачак травмасы. кайбер Юк, юк, әйтәм бит, мин кечкенә чакта ул теге травма сыман түгел. Ә Мин мәсәлән кечкенә чакта гомумән әкиятләр яратаем укырга. Мин һәм бөтен әкияттә мин аңа менә ис- минем исемдә мин аңа гел игътибар итәем. Нишләп өлкән? Әле бит ул менә бала психикасы ягыннан әйтәм инде мин. Ул бит бала пси, менә мин уйлый идем ул чакта. Хәзер, ладно, мин уйлап утырып, көлеп утырам, миңа ул теге кызык сыман. Әллә ни бар разница юк өлкән бала, э, кечкенә бала, әллә ни аларның бар разница юк, бер төрле бала, бер төрле тәрбия бит инде. Барыбер. Ә кечкенә чакта ул уйлыйсың, ни өчен соң өлкән балалар шундый, алар а, ничек була, обделенный, что ли, аларга, аларга иң начары, ә кечкенә балага Уртанчысы средний, среднячок, э, э, кечкенәсенә прям Чөнки кечкенәгә җиткәндә шомарып үткән балалар. Монда бит бу әкиятте аларны ничек тәрбияләү турында бөтенләй сүз юк. Бәлки ул өч егет, өчесе бер төсле яхшыдыр. Ә нәрсәгә берсенең хатыны дивананың һәм шундый элементарный әйберләрне эшли белми, уртанчысының хәзрәк кенә эшли белә. Монда аларга нинди әйбер эләгә? Аларның ниндилеге турында түгел, егетләр турында бер сүз юк бит анда. Юк инде, хат э, ирнең көзгесе хатын кызындыр. Әйе, аларның эчке дөньялары шундый булган аркасында, менә кечкенәсе эчкерсез бер катлы булган инде, моңа э, ниндидер чын мәхәббәт кирәк булган һәм э, ул башкасы турында уйламаган. Ә тегеләре ка- корыстный, мәкерле булганнар инде алар һәм аларның алдан ук хатын турында уйлаганда да болар күбрәк теге файда алу турында уйлаганнар. Ну, монсы инде филологлар ниенә таба күз салып әйтсәң инде. Ну, менә болай гына укыганда бер русча бөтенләй бошма андый бер килмәс иде. Килә, килә, бик әйбәт килә. Син кияүдәме? Килә, килә, бик әйбәт килә.
Чему булды бу сорау?
Юк инде шулай. Нәрсән сез? Э, менә э, Мөршидә апа әйткәчтен, дөрес дөрес әйтәме бит? Мөршидә апа әйткәчтен мине дә башка килде. Э, әйтәләр бит шулай дип, теге ир көзгесе, хатын кыз дип. Димәк, чынлап та э, э, төптәнрәк уйлап карасаң, Моны филологлар аналитикасыннан тыш та бу фикергә килеп булган булыр иде. Ну, алай дисәң, теге егетләрнең үзләре турында бер сүз дә юк, ә кече бала турында бар. Ул сабырсыз, ул ашыгып эш итә, ул үз фикерен әйтә белми. Ул бит инде бала чагалык сыйфатлары. Ул бала чагалык сыйфатлары, ул төзәлә торган сыйфатлар. Әле ул бала чага. Ну, монда әкият тә әле төзәлмәгән. Ничек төзәгән аны?
Җөрде ул бит инде барды, тырышты. Ул, "Эй, менә булды, син киттең инде. Ничим инде мин хәзер?" дип утырып калмады. Ул гомумән мәмкә егет. Чыннан да монда Менә менә шул олыгая бит инде мәмкә. Ну, ахырдан аның әйтелми ниндигә үзгәрә. Әйе, ул шундый көчле, барып алып кайта һәм шуннан. Ул аннан да көчле түгел.
Синдә, синдә татар блогерлары шикелле безнең кешегә бөтнәсен чәйнәп каптырырга дип кирәк дип саныйсың, что ли? Алар анда язырга тиешләр. Менә болар бу сынауларны үткәннән сон Иван э, хәзер үз фикерен әйтә Болай белә. дип көтеп утырдык, ә монсында типа можно болай Монда гына. бит, монда бит, монда гомумән, анда монда ул аны көчле дип булмый. Аңа аңа просто менә ярар, менә бу егетне жәлләмичә әйтәм, әйме? Ул Ул егетне көчле дип булмый. Аңа бары тик матур, э, рәхәт хатын кирәк. Матур ашарга пешерәме? Пешерә. Э, палас суга беләме? Суга белә. Матур итеп бийме? Бий. Булды тагы нәрсә кирәк? Ул уйлый. Хәзер мин, хәзер мин шул кызны коткарсам, Әгәр мин аны коткара алсам, мин бит мин вообще болмайда гына йөзәчәкмен. Минем тормышым бу э, юк Начар түгел, ул э, хатын ир йөзе дигән әйбергә дөрес килә торган әйбер түгел ул. Бу егеткә просто повезло ул хатын белән. Ул хатын белән аңа просто повезло. Аңа, Ие. аны хатыны кеше итте. Аңа нәрсәгә шуңар повезло, шуңар күрә повезло бит инде. Ул мәхәббәт турында уйлаган, ул саф мәхәббәт турында уйлаган. Ә тегеләре уйлаган байлык турында, власть турында. Ой, Алла, шулый инде кызлар. Ирне ир иткәндә хатын, юк иткәндә хатын, менә моңа туры килә инде. Бу егет, бу хатын үзенең егетеннән Бу бит бу бит бөтенләй син син фикер йөртә торган юнәлеш түгел. Кай киттен син? Юк, ни өчен?
Юк, чыннан да. Бу әкият шундый. Юк, мин мин әйтмим, бу мин бу мәкаль белән полностью тур э, ризалашам дип. Но бу очракта бу туры килә. Бу бу бу егет бит инде үзе берәйбердә эшли алмый. Моңа бит э, Кощей Бессмертныйны да үтереп бирәләр. Хәм э, ул бара да керә дә ала гына. Рәмзия, менә генә бу хәзер нинди ысул белән утыру мөһим түгел бит монда. Нинди ысул белән утыру мөһим түгел. Аның эчке сыйфатлары аркасында аңа шун кадәрле бәхет елмая. Менә ул хайваннар, ул җанварлар аңа ярдәм итәргә ризалашалар һәм э, җавап итеп аннары кызлар менә нишләп сез тегенгәр бәхет елмая беренче э, өченчесенә бәхет елмая беренчесенә дә елмайган икенчесенә дә елмайган бәхет елмайган бит инде иә алар теге мәсәлән кулларыннан эш килмә килми дигән сүз иписез алар начар дигән сүз түгел иписез утырмый бит инде ул боярин кияүе булып. Бу рәхәтле алар вообще гомумән э, аларга ашарга пешерә торган хатын да кирәк түгел. Әйе. Алар пешереп бирәләр. Әйе. Шуңа күрә монда өчесе дә бәхетле. Бәхетле, бәхетле.
Бәхетле, бәхетле, бәхетле. Юк.
Просто монда бер нәрсән дейме хәзерге күзлектән карасак, э, беренчесен дә үзенең хатынына гына менә син әйткәнчә табынып яшәр, чөнки ул аны ярата, табынып яшәр. Тегесен дә тегесе беренчесе һәм икенчесе налево йөрергә мөмкин инде. Менә шул гына. Куян киеп чыктыгыз син аларны, Налик. Бой, бойлыкка кызыгуларын аңламадым, каян килеп чыктыгыз. Уклары шунда төшкәнгә күрә генә бойлыкка кызыкканнар булып чыктылар. Хәзер монсында галимнәр сүзе сөйләп күрсәтте битемне. Хәзер монда тагын бер нәтиҗә.
Нәтиҗә түгел, нәтиҗә общий нәтиҗә шул булды. Өчесе дә бәхетле. Аңладыгыз? Аңладыгыз?
Сезгә. Син бәхетле. Син бәхетле.
Юк. Бүгенге көн Я как әйтин дә әйтсәм. Юк, бу начар әкият түгел. Мин баштан ук әйттем. Бу әкият миңа бик ошый бу әкият. Менә бу идеальный әкият. Һәм бу гомумән гаилә кыйммәтләрендә мин монда бүген гомумән мәкаләләр генә әйтеп утырам.

Без монда минем бер сәгатькә якын сөйләштек инде, идеал гаилә нинди була, без аны сөйләп бетердек. Минем сезгә сорау бирәс килә, э, филологиягә, татар әдәбиятына миңа караганда бик күпкә якынрак кешеләргә буларак. Э, моңа кадәр без ике татар әкиятен укыдык. Аларны укыган вакытта да алар артык гади, әдәби телдән ерак иделәр. Ә менә моны укыйсың, җөмлә саен ниндидер лексический повторлар, ниндидер мәкальләр, ниндидер нәрсәләрне тик өч тапкыр санау, өч тапкыр әйтү һәм башкасы. Бу конкрет бу без алган моңа кадәр әкиятләр шундыйлары эләктеме безгә? Яки бу рус интернеты байрак булган аркасында анда яхшырак сыйфатлырак э, вариантны табып була безнекендә табып булмыйма яки чынлап та чагыштырган вакытта э, рус әкиятләре э, әдәби яктан тулырак һәм байракмы мин менә шуны аңламадым миңа аңлатыгыз әле тема ягыннан бәлки рус халык әкиятләре киңрәк һәм кызыклырактыр тема ягыннан алганда ә, теле ягыннан миңа калса бу просто Алар бит инде күп вариантта йөриләр әкиятләр. Бу нәкъ бу без хәзер анализлаган әкият, ул просто менә безгә шундый вариант эләкте, кайда матур э, бой әдәби матур рус телендә язылган. Ә татар халык әкиятенең дә андый вариантлары бар. Аңларга котлаулылары да. Җәйме рус әкияте белән татар әкияте нык аерыла. Ә менә син әйттең бит инде бой. Менә өч кыз, Үги кыз, анда тел әйбәт. Аннары бит инде ул интернет шундый чуал ниткән, Әйе, әйе, чуалланган, мин- мин анда теләсә нәрсә кертәләр, шуңа күрә менә безгә шундый вариант кына эләкте. Миңа к- э, калса, татар әкиятләре м, теге тел ягыннан бик каты бай әкиятләр бик күп. Ә рус әкияте белән татар әкияте аерыламы дигәндә, алар бик каты аерыла. Менә аларны классларга бүлеп карасаң да ничектер инде әгәр дә киеме рус әкиятендә анда менә иван анда бит хаман иван иван аларның пич өстендә ята аңа нәрсәдер эшләп бирәләр ул аның мише ул мич өстеннән төшми дә аның мише дә урамнан бара бит ә татарда барыбер ничектер эшләп эшләп ала герой теге әдәби э, әкияттәге герой инде имә барыбер эшли көч түгә э, рус әкиятләре аерыла ул татарныкыннан
Рәхмәт һәм Бесен, бесен аңладым. Һәм безгә бераз э, нәтиҗә ясап, йомгаклап китергә кирәктер. Э, бу әкиятне бүгенгесе көндә ничә яшьтән укырга кирәк, укырга кирәкме? Э, һәр һәр кайсыгыз кабатламыйча әйтегез ниндидер бер төп фикер э, бу бу әкиятне укыганнан соң бала тормышта куллана ала һәм ул аны өчен файдалы булачак дигән э, теләсә нинди бер фикер аерып алып әйтергә һәм рейтинг ничә яшьтән укырга монда кабатламыйча булмый инде бары кабатлану булачак э, мин ноль яшьтән дип әйтер идем әкиятләрне теләсә кайсы яшьтән укырга була фикергә килгәндә Эшләп ашамаган, эшләп ашарга кирәк һәм э, җиңел кергән мал шулай җиңел генә чыгып та китә, һәрбер әйбер өчен көрәшергә кирәк. Һәм җиңел кергән әйбернең кадере булмый.
Мин шулай ук 0 плюс куям, э, чөнки бу әкият миңа бик ошады. Ә инде төп фикергә килгәндә, монда нәрсә миңа ошый, бу әкияттән бала төрле яшьтә төрле фикер үзенә алачак. Моны хәтта безгә дә, хәтта өлкәннәргә дә моны укып ниндидер фикерләр алып, ниндидер файдалы үзеңә э, нәрсә нәтиҗә ясарга мөмкин. Ә инде мәсәлән мин үземнең балама Э, дүрт яшьлек балама мин аңлатыр идем беренче чиратта нәкъ менә ярдәмчел булыр ярдәмчел булырга кирәк э, мәрхәмәтле булырга кирәк һәм син мәрхәмәтле булганда э, үзеңә яхшылык күрсәтсәң сиңа да ул яхшылык меңе белән әйләнеп кайтачак син ноль плюс дип саныйсың шулай ук

Мин бу әкияттән үзем өчен бик зур проблема булган, э, минем өчен больной булган һәм бик ярылып ятмаган кечкенәрәк бүтән бер проблеманы алдым. Э, беренче елларын укыганда ук менә мондый җөмлә бар. Э, ничек инде мин сине кияүгә алам? Миннән кеше көләчәк дип әйтә Иван Царевич һәм аңа бу бака инде җавап бирә. Юк, борчылма, Син үкенмәячәксең мине кияүгә алган түгендә, ди. Авылда яшәгән кешеләр өчен бик актуаль проблема дип саныйм мин бу әйберне. Кеше нәрсә уйлар, кеше нәрсә дип әйтер, һәм менә бу әкият мисалында гына булса да, бер плюс сезгә. Уйлап карагыз, барыбер кеше нәрсә дип әйтәчәк һәм нәрсә булачак. Э, иң беренче чиратта башың белән э, эш итәргә кирәк, ә кешеләр нәрсә уйлавы турында борчылып түгел. Һәм рейтингка килгәндә мин 6 плюс куйрыйм, чөнки рейтинглар буенча эксперт буларак, э, әгәр дә әкияттә яки башка мультфильмда бүтән жанр әйбегендә үлем була икән моны ноль плюс рейтингына кертергә ярамый бу алты плюс булырга тиеш шуңа күрә алты плюс дип саныйм Карале ул бу стандарт бу стандарт россия федерациясе законы ул бит инде ноль 0 плюс барыбер аңламый инде аны. Әгәр дә тасвирланган булса, менә теге детальләрдә уже 12 плюс булырга тиеш. Ә монда әйтелеп кенә кителгән, шуңа күрә 6 плюс ярый, 0 плюс уже ярамый. Бәлки буган укыганда алай укымыйсың бит инде ул үлемнәр турында. Ну, шуңа күрә 6 яшькә кадәр бара. Аны җиңгән дип кенә әйтәсең. Аны җиңгән.
Яхшы. Все, бетте. Шуның белән шул.